да булса, аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар диләр, әйме? Әгәр инде без таркалсак, бүленеп бетсәк, безне хәтта куян да ашарга мөмкин диләр, әйме? Чыннан, чыннан да шулай, менә Әстерхан төбәгендә булганда, өлкәсендә булганда, анда да әзрәк без нугайлар дигән фикердә йөргән кешеләр булган, инде 10 ел элек нугай булып язучылар да булган, без дә аларны күрдек. Һәм инде аларга сорау да бирдек. Менә сез 10 ел элек, 11 ел элек мөгадип йөрисез бит инде, сайландыгыз бит инде. Сезнең нәрсәдер арт, ниндидер бер матди байлыгы арттымы, ниндидер тормышыгызда уңай үзгәреш булдымы дип сорыйбыз. Дәрәҗәгез артты.
Нәрсәдер, әйе, инде һәр хәлдә ниндидер бер максат мәсәлән. Исәпләшә башладылар без сезнең белән, игътибар итә башладылар. Киресенчә. Киресенчә.
Әле алар шушы бернинди үзгәреш өстенә алар әле җан тынычлыгын да югалтканнар. Хәзер инде икеләнү бара. Сездә юк. Нәкъ менә теге мәкаләне дөрес әйттегез. Без бердәм булганда гына, бергә булганда гына алга таба саклана да алачакбыз һәм инде ниндидер үсеш турында сөйләшә алачакбыз. Дөрестән дә дөнья көчлеләр белән генә исәпләшә диләр. Әйе, Әйеме? Безнең әйе. татар дигән халкыбыз данлыклы борынгыдан килгән әйеме? Дәүләтләр тоткан. Ул инде татар булу үзе бер абруй бит инде, әйеме? Әйе, чын, чыннан да, менә ул теге йөргәндә күренә бит инде, шул Мордовиядә дә, мисал өчен, республикасында да, анда без аралашабыз яшьләр белән. Мин инде гел сорыйм бит инде, яшьләр татарча беләме дип. Шунда э, Фәхим хәзрәт минем бик кызык әйткән иде миңа. Бу соравым бик гаҗәп дип. Шушы Саратовки төбәгендә дә бит инде 38 татар, нче авыл татар авылы урнашкан. Әстерханның да ягында 16 татар авылы урнашкан зур авыллар. Мәсәлән, шул Мордовиядә татарча белмәгән яшьнең аның ди, ул үзен читенсенә башкалар алдында ди. Аңа татар телен белмәсә мөмкинлек юк ди. Чөнки менә шундый дәрәҗәдә булырга тиеш. Безнең татар телен белергә кирәкме, кирәкмиме дигән сорау тумаска тиеш. Ул чыннан да чын йөрәктән булырга тиеш. Гадәти. Гадәти хәл, табигый хәл булырга тиеш инде. Без гадәттә менә әйтәбез дә теге чит төбәкләрне каякта гаепләргә дә тырышабыз, әмма аларда бит тагын да кыенрак. Бездә әле үзебезнең Татарстанда рәткә саласы бар. Безнең бит шул ук безнең үзебезнең аралашкан даирәдә шул ук язучылар, журналистларның да әле балалары булмаса, оныклары татарча сөйләшә алмый. Шуңа күрә бит әле безнең үзебездә дә бу мәсьәләне җайга салырга кирәк. Һәр кеше үзенең гаиләсеннән башларга тиеш. Бу бит әле гаиләдән үк башлана, шушы үзебезнең татарлыкны саклау проблемасы. Ә шуннан соң гына без инде масштабныйрак, масштаблы рәвештә сүз алып бара алачакбыз. Рөстәм, менә шушы Башкортстанны иңле буйлап йөргәндә, яме Әстерхан, башка төбәкләрдә сине күңелеңне иң шундый тетрәндергән мизгелләр һәм шатландырган мизгелләр, бераз ана хатирәләреңне яңартып үтәме? Иң беренчесе
халкыбызга карата соклану кабат кабат кабат арта инде шул ук мәсәлән пермь өлкәсендә барда районына барганда гына да анда күп кешеләр барадыр мин үзем дә өч дүрт тапкыр булганым бар анда әйтик машина белән барасыңмы автобус белән барасыңмы дип әйтим инде җимерек җимерек авыллардан барасың да һәм татар районына килеп керәсең төзек безнең курчак кебек дип әйтик инде төзек э, матур һәр нәрсәсе тәртиптә булган татар районына татар авылларына килеп керәсең Бу башка җирдә дә шулай. Әстерхан якларында да зур-зур татар авыллары. Мин инде Мордовия якларын әйтмим дә инде. Безнең беренчедән татар халкы шушы тормышын, хуҗалыгын тәртиптә тоту ягыннан, эшчәнлеге белән аерылып тора. Һәм бу безнең чыннан да горурлык хисе уята торган, халкыбызда ката торган горурлык хисе уята торган сыйфатлар. Икенчесе, менә без барыбер яшьләрне каякта сүккәлибез бит инде. Әмма дә ләкин менә мин үземнән яшьләр турында сүз алып барам инде. Татар хәзерге вакытта киресенчә менә татар булудан яшермә, татар булу белән горурлану аларда да барлыкка килә. Ә яшьләр безнең киләчәгебез. Димәк инде э, безнең әле татар халкының сакланып калу мөмкинлеге бар. Бары тик менә монда хәзер безнең өлкән буынның да шушы э, хисләрне аларда саклауда ярдәм итүләре кирәк. Безнең гореф гадәтләребезне, традицияләребезне төшендерүне. Чөнки бүгенге көндә һәр кешегә дә чит э, культуралардан, чит мәдәниятардан да йогынты көчле. Ә безнең татар халкы ул башка милләтләр өчен дә татар халкы үзенең гореф-гадәтләре белән, үзенчә булуы белән кадерле. Шуңа күрә татар халкы да ул башка төбәкләрдә дә аерылып тора, яши. Һәм тагын бер куандырганы, һаман да шушы үзебезнең Казаныбызны, Татарстаныбызны сагынып яшәү һәм бер итеп хис итү мондагы татарлар белән үзләрен. Шушы хис һич кенә дә сүнмәгән, сүрелмәгән. Менә бу да киләчәккә өмет уята. Һәм дөрестән дә менә инде интернет киңлекләрендә дә ә, танылган блогерлар әйме кайчандыр аларның әти-әниләре, әби-бабайлары ә, татар булганлыкларын искә төшереп, менә шушы ә, татар булып язылу теләге генә түгел, ә инде чын мәгънәсендә шуны башкаруларын шушы интернет киңлекләрендә күрергә була, шулай бит?
Әйе, әйе.
Безгә инде һәр алым да файдага теге милләт эшендә вак һәм зур проблемалар юк аларның һәммәсе дә зур әйткәнемчә гаиләдән башлап үзеңнең балаңны үзеңнең оныгыңны татарча өйрәтүдән татарча тәрбияләүдән башлап һәм инде татар мохите булдыруга кадәр Исәнмесез дигән радио тыңлаучыбыз тагы бер сорау килгән безнең WhatsApp номеры 89178595595. Җан исәп пунктларының санын атасагыз яхшырак булыр иде. Ничәнче саннан башлап татар дип язырга? Алар бит буталдыра торган сораулар, рәхмәт. Инде радио тыңлаучыбыз тырышып-тырышып караган булыр инде кереп язарга. Ул радио тыңлаучыбызның хәлен аңлыйм. Мин үзем 40 минут утырдым анда, чыннан да катлаулы, дөресен әйтәм. Русчасын да укып карадым, татарчасын да укып карадым. Һәм чыннан да хәзер мин төгәл пунктларын әйтә алмыйм, чөнки мин инде бер моны теркәлгән, эшләгәнемә шактый вакыт узды. Әмма анда куллану теле, аралашу теле, кайсы телне беләсез дигәндә, мин гел үзем татарча Татар теле дип язып бардым. Монда сорауга ничек барса җавап бирергә кирәк. Әйе, әйе. Бөтен җиргә татар дип язсагыз, ялгышмыйсыз инде. Әйе, әйе. Без инде балаларымны да, тормыш иптәшне дә шул татар ни дигән анда без шулай теркәлдек. Рөстәм тагы бер сорау бирәсе килә синең эшчәнлегең белән әйме Казан утлары журналы ул да булса инде әлегерәк безнең иллешәр, йөзәр мең тираж белән чыккан әйме хәзер инде безнең э, э, берничә мең э, генә чыга кызганычка каршы. Менә Мин, мисал өчен, мәктәптә укыганда иң яраткан журналларым ул инде Ялкын журналы гына түгел, Казан утлары да иң яратканы иде, әйме. Ә хәзер син анда, гомумән, сезнең укучыгыз кем менә Казан утларының? Анда укучылар, дәвамчылары бармы менә шул Йөргәндә? Алар белән танышкансыңдыр инде, әлбәттә, әйме? Әйе, без инде
беренчедән менә минем эшчәнлегемә дә бәйле ул, безнең Казан утлары белән дә бәйле. Безнең чыннан да 30 35 ләп төбәктә яздыралар Россия төбәкләреннән. Һәм инде безнең әйтик тираж элеккеге 100 меңнәр булмаса да, бүгенге көндә Россиядә иң зуры әдәби журналлар арасында 8900 язылучыбыз бар. Шул вакытта без хәзер интернетта бик актив. Безнең 70 ләп 70 меңләп уникаль караучыбыз бар. Һәр айга айга 250 меңләп карау бар. Бу инде бик зур сан. Шулай ук Бу элеккеге тиражлар белән чагыштырганда хәтта артыграк та. Әйе, менә шуңа күрә мин һич кенә дә Укучылар саны кимегән дип әйтә алмыйм. Өметсезлеккә бирешмисең инде. Әйе. Аннан соң инде менә без ишеткәнсездер, кесә китаплары чыгара башладык. Ай саен Казан утларындагы иң популяр авторның бер повестен кесәгә сыя торган интерактив формада заманча китап чыгарабыз. Ул 2000 тираж белән чыга һәм тиз арада сатылып та бетә. Ул инде безнең төрле маркетплейсларда да бар инде, вайберста да, озоннардан да алырга мөмкин, заманча чыгарабыз. Бу шулай ук Э, кайбер китаплар ике өч атнада сатылып бетә ике мең тираж укучыларыбызның барлыгын бар икәнен сөйли э, шулай ук аннан соң менә хәзер ютуб каналда без инде сюжетлар да эшли башладык бүгенге көндә әлбәттә элеккеге традицияләрне саклап инде киләсе елның май аенда безгә 100 ел була бу шулай ук россиядә һәм элеккеге советлар союзы илләрендә бердән бер журнал 100 ел дәвамында бер санында бүленмичә чыккан журнал хәтта сугыш елларында да беләсез инде Окопларга ташый торган булганнар, самолетлардан татар солдатларына журналны. Андый журнал Россия тарихында юк, өзлексез чыккан. Мин, әлбәттә, тарихны без нинди, безнең юлдан башлап кичәйтәбез дә, безнең әле аңа кадәр аң журналлары да бар, алга таба да мөмкин тарихыбыз буларак. Әмма да ләкин шушы чыннан да безнең халкыбызның зур кадерле журналы, 100 ел 100 яшәр журналы. Әле алга таба да яшәячәк, иншалла. Иншалла. Киләсе елга менә зур юбилеен билгеләп үтәчәкбез. Һәм бу турында да инде без сезнең белән сөйләшербез. Бүгенге инде безнең ахырына якынлаша. Э, Дөрестән дә заманча әдәбиятны пропагандалаучы, яме безнең сәнгатебезне киң даирәгә чыгаручы журнал. Э, Элегрәк дип әйтик, мисаң инде менә аның м, фонды дип әйтик, папкасы. Әлбәттә, тулыланган чит э, төбәкләрдә яшәүче язучыларның әсәрләре белән дә, үзебезнекеләр белән дә. Хәзер бу эш ничегрәк? Элегрәк анда айлар, еллар буе чират торган э, чыгар өчен әйме, ә хәзер ничегрәк? Безнең э, мактанмыйча әйтә алабыз инде. Безнең әлеге әле дә бездә чират бар, портфелебез шактый тулы. Бигрәк тә менә э, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан оештырылган бәйгеләр дә безгә ярдәм итә. Менә яңа гына бәйге тәмамланды конкурс. Безнең инде киләсе елга бик зур 1500 дә бшкилдан да, димәк инде аның... Яшьләр күпме араларында?
Без бит ябык конкурс бит, белмибез. Әле ул нәтиҗә ясалмады. Мин гомумән әйтәм әле, гомумән папкабызда. Гомумән алганда,
төрле өлкән буын да бар, урта буын да бар, яшьләр дә бар. Әмма синнан да яшьләрнең кимүе күзәтелә. Ә чит төбәкләргә килгәндә, безнең бүгенге көндә иң төп шишмәбез дип әйтик инде, шушы безне тулыландыра торган ул Башкортстан Республикасы. Башкортстандагы авторлар безнең белән актив хезмәттәшлек итә. Без менә шуңа күрә аеруча шушы республикага мин инде баш мөхәррир буларак та аеруча игътибарлы. Шулай ук Ульяновскидан актив авторларыбыз бар һәм яшьләр төрле конкурсларда катнаша торган. Э, Пермьдән бар, э, Кировтан бар дип әйтик. Ә нигездә Башкортстан. Димәк, инде Кемнәрдер безнең арага чи казырга тырышсалар да яме, монда инде ниндидер заказлар, бәлки нәрсәдер үтәп, үзләренең шәхси мәнфәгатьләрен э, өстен куеп, сез инде язучылар үзара дуслык күперен булдырып, э, халыклар арасында аңлашуны булдырып, шул эшне алып барасыз һәм дөрестән дә э, ул инде гуманизм, дуслык, бер-береңне хөрмәт итү, бар тик шулай булганда гына матур итеп яшәп була, шулай булганда гына прогресс, алгарыш була. Яме И җан исәпләр уза да китә, безгә бит әле яшәргә дә кирәк бергә, әйе бит, ут күршеләр булып, матур итеп. Чыннан да, нәкъ шулай, дөрес әйтәсез, җанисәп ул бер ай гына бара торган эш, әмма ләкин безнең яшәвебез, дустанә мөнәсәбәтләребез, ул алга таба гасырлар дәвамында салынган, без инде үзебез дә Башкортстандагы башкорт телле журналларның баш мөхәррирләре белән түгәрәк өстәл оештырдык Уфада. Без инде аралашырга тырышабыз. Әйтик, Шоңкар журналының баш мөхәррире Айгиз Баймөхәммәтов минем иң якын дусларымның берсе, көн саен сөйләшә торган дип әйтик инде, кунакка миңа килә торган, мин аңа бара торган дип әйтик. Безнең ниндидер андый каршылыкларга керергә теләгебез дә юк. Әйтик, башкорт язучысы, ул һәрхәлдә үзенең башкорт милләтен ярата, татар милләт язучысы татар милләтен ярата, бары тик үз милләтеңне генә яратканда, чынлап торып яратканда, Башкаларны хөрмәт иткәндә. хөрмәт итәргә мөмкин, әйе, башкаларны хөрмәт итә. Шуңа күрә дус яшәдек, әмма дә ләкин үзебезнең татарлыгыбызны саклап яшик.